Hytaý dilindäki 3D-leri bilýäniňiz barmy? Sorag ýüze çykdy, 3D, o näme zat, şeýle dämi? Geliň onda öwreneliň. 3D diýmek bu hytaý dilindäki üç sany D-lara aýdylýandyr. Ýagny, üç sany D-iň ulanylyşy boýunça we aýdylyşy boýunça biri-birine meňzeş däldir we şu günki wideomyz hem diňe şular hakynda bolup geçer. Ine, görşüňiz ýaly, bu biziň birinji D-miz barada gider, ýagny bu D-niň okalyşy Baý Şao D. Näme üçin oňa Baý Şao D diýilýär? Ýagny şul ieroglify ikä bölmek bilen, hersiniň, ýagny her ieroglifiň öz okalyşy boýunça aýdylýar, öňündäki ieroglify Baý, yzyndaky Şao. Ýagny Baý Şao D diýmek hem Ak çemçe diýmek. We şu sözüň yzyna hem D sözi goşulýar, ýagny beýleki D-lerden tapawutlandyrmak üçin. Ilki bilen belläsim gelýär, ýagny bu D-niň ýeri nirede? Ýagny A-dyň öňünden gelýändir. Baýşawda hemişe A-dyň öňünden gelmek bilen iki ýagdaýda ulanylýar. Birinji ýagdaýda şol ady wasp edip bilýär, ikinji ýagdaýda bolsa, şol adyň kime degişlidigini görkezýär, ýagny degişlilikde we wasp etmekde ulanylýandyr. Mysal üçin, bu meniň kitabym. Zhi shi wo de shu, ýagny şu taýdaky kitap kime degişlidigini görkezýär. Eger wasp etjek bolsak, onda şol adyň hilini görkezmeli. Mysal üçin, bu gowy okuwçy, ýagny okuwçynyň ýagdaýyny aýdýar. Şeýle dälmi, ökde okuwçym ýa ikilikçi okuwçym, mysal üçin. Onda şeýleräk, Ta shi hao de xue sheng. Ýagny bu ýerde bu D-niň oýnaýan orny A-dyň hilini görkezýär. Ýagny şonuň nähilidigini. Biziň ikinji D-miz barada aýtsak, bu şwangrende. Näme üçin oňa şwangrende diýler? Ýagny şol irogifiň öňündäki bölegine seredeliň. Onuň kellesinde iki sanyk taýak bardyr, şeýle dälmi? Şonuň bir üstündäki taýagyny aýyrsak, bir taýakly galýar we şeýle seretsek, şol Bir adamyň kellesinde şlýapa bar diýen şekil emele gelmeli. We eger siz Konfusiýni ýagny Kunzi diýen filosof tanaýan bolsaňyz hytaýlaryň, ana şonuň eserlerinde hem aýdyp geçýär, ýagny şol bir çyzykly irogifiň özi Ren diýip okalýar, Ren hem adam diýmek bolup gidýär. A bu ýerde bolsa iki sanak geleni üçin iki goşa diýmegem hytaý dilinde şuang bolýar. Ýeke taýakly bolsa dan bolýandyr, danrenpang diýilýär, eger iki şlýapa gelse, onda şwanrenpang diýilýär. Indi bu ýerde şu iki sany şlýapa geleni üçin oňa şwang, a ren sözi nirden gelip çykýar, ýagny şol iroglifyň bir taýakly ýagdaýyny ren diýip okalýar. We şeýlelikde, oňa şwangren we ýaňky aýdyşym ýaly, beýleki d-lerden tapawutlandyrmak üçin d sözüni goşýarys we şwangrende emele gelýär. Elbetde, bu biraz hasam bilmeýän okuwçylar üçin biraz kyn gelmegi mümkin, ýöne birki sapar wideony saradyp diňleseňiz, hemme zada düşünersiňiz. Indi siziň bilmeli zatlaryňyzyň biri hem şu de sözem içinde nirede gelýär? Bu de esasan hem sypat bilen baglanyşyklydyr. Ýagny, bunuň formulasy şeýle bolmaly, ilki işlik, soň de we sypat gelmeli. Ýagny biz şol aýdalyň. Hereketi wasp edýär diýsek, ýalňyşmarys. Mysal üçin, jowda man. Şiýede kuaý. Ganda haa we şuňa meňzeşler. We biziň iň soňky D-miz bu tuýýede. Onuň ady hem özüniň ýazylyşynyň gurluşy boýunça emele gelýändir. Ýagny şu ierogrif ikä bölýär, öňündäki tuý edip okalýar, yzyndaky ýe we goşmak bilen bir ierogrif emele gelýär, ol hem üçünji D-miz. Ýagny tu ýe de. Onuň ulanylyş ýeri barada aýdyp geçsek. Bu de-nyň formulasy ýaňky şwang-ren-deň formulasy bilen garşydaş diýsek ýalňyşmarys. Ýagny şwang-ren-de de ilki işlek, soň şwang-ren-de sypat gelmeli, bu ýerde bolsa tersine ilki sypat, ondan soň tu ýe de we işlek gelmeli. Ýöne ikisinde hem şol hereketi wasp edilýär.